Ah, wangu ndiye mupedzi akanditendeudza zvino mazogaya anoti juju but ah, ndiye mupedzi akanditendeudza kana ari mukadzi anonzi liya ah, apinzwa muwanano nababa wake ari madhiri Li- liya haana kuita kuroorwa pakarongwa chidhiri nababa vake chekuti kuchasviba chete ndichakukandawo mumba imomo haana kubvira apfimbwa haadiwe najacob but jacob ati mazuva anga akwana ndipei mudzimai wangu baba vacho vati tinokupa kana kwasviba mudhara chito zvandi nechidhiri chandinoda kutamba oza pane pamwe pekuti unyatsoona kuti zvinhu zvangu zvasina kurongeka chaita nge chidhiri dhiri so but chakanongopasa chakadaro akabva aiswa mumba imo mangwana kuseni jacob akabuda achipopota mandipa mukadzi asiri hakuna chinorwadza kuti mumba wamu but murume ari kuti hausiriwe azvorwadza kuti mumba mauri hausi kutombodiwa ende murume atotedzera kuti hausi type yangu ane type yake handizive ah, andiri kutaura nezvavo unoto handi anombodaro so kuti ini ndine type dzangu but unyatsoona kuti wangu kwana kwana so hausiriwo type yacho chaiyo chaiyo ane class ane level chacho yaanoda but wakangokwaniswa kwaniswa imo mwari anenge akaita chidhiri manheru
ndandifunza ngesemoni yandakaona so the god of ishmael ona pasemoni iyoyoka eh. Eh, hanzi pano anosaiza munhu but iwe asina chinhu chave nacho kupona Eh, vakazoti mufundisi anditika vari pa watu- vane bhegi ravo chienda kuairport sha imagine wakusangana nemwana uyu sangano akuvaona akabata ningini bhegi ravo akuvabvunza kuti hanzi muri kuperekedzana imagine sha vanhu vanosaiza sha Ah, ndiripo kero ruongo hayi rida kutoritsva god of ishmael street ukatoparidza vanhu vanongouya vachimira sakune mumwe anoshanda kucivil aviation kuairport aiuya achimira achinzwa mharidzo Dera akandoona ndichitoenda kukinya ndichitodhonza bhegi akafara ah, mfundisi wangu ah, mfundisi wangu wekurodhi chikudii kudii ndokubva azondibvunza kuti muri kuperekedzani ndaitanga ndisiri ndiri kuenda munhu kwavo osako vanhu vanosaiza so pane hwanda akarova iroro airoro haa rinonzi nyasha dzamwari so zvimwe zvauri kubata izvi kune vanotoshingira kuzvimukira kuzvitsvaga hazvisi kubatika Iwe kana wabata don't judge people usato usashora vamwe nekuwanzira why nekuda kwekuti wakangowanirwa nyasha iwewe usati havana kurongeka kana wapiwa platform kuchina so ngatichengetedzei dzimba idzi usarega murume wako anongoenda because haona kurongeka kune vakarongeka vari kusiyiwa nekuda kwemweya yetsvina don't judge people kana wako ari pamba ndakazodiscover kuti vamwe varume vasiri kunzi vasiri kuenda kunzewo havana zvekuendesa kunze kunodhura ah, kunobhadharirwa vanhu renti kunze uko asi hamuzvizive akakuti kunze kunodiwa munhu ndiyani Hakudiwe munhu, kunodiwa zvikwanisiro zvine munhu. Asikana ngatinamatirei dzimba isi. Ah, vamwe mainhingi murume wavo akaenda, isu ngati wedu aripo. Ah, my husband munhu anozvibata, akatobatwawo nesituation. Kunze uko kunodhura. handizive varume vandiri kutsika manje avo vemazuva ano vanoti bhoo here varume bhoo here akumana abvara ndiri fungidza rimwe racho iye mudhara yeye akaronongo rinonzi hanzi iye iye hanzi ani iye wamudhara yeye akarononzi hanzi kudzisa mambo Ah, saka tese totomufollowa kamfesi. Eh, kudzisa mambo. Mwana kudzisa mambo. Eh. You know mambo. Eh. King, king. Eh. Hanzi kudzisa mambo. Sana zoti kudzisa mambo. Washanza bhachi here? Hita. Ah, ah, ah. Yasoterera kanyi, terera, terera unzwe. Waunaye mu relationship.
Kana achitaura nezvako kune vamwe vanhu, haataure zita rako rekuti Rosiri. Anotaura achiti time pusher. haangadaro ah, ah, kwauri kaanoudza isusu saka ndati ngokutipa mbishana kuti ndozvaari kukuita izvi vanhu ava vanopiwa mazita mumwe anotonzi pain killer kuti kana ndanetsana namadhamu tashupana so ndine munhu anondi anongobvisa pain yacho so uri pain killer remunhu but hambokuudza kuti my pain killer anoti sweetheart saka ndangotumwa kunzi ngokutipa kuti une rimwe zita zita iroro rinotaura kuti pari kuabhuswa munhu pane ari kuroverwa taimu yake vanhu vachimuona vari kuti ari nani but iye anofanirwa kuona kuti pano kungodziisa mambo but yangu life iri kutonhora hakuna chinobhohwa chekuti iwe uri kudziisa mambo but yako life haisisina basa pane kuti vanhu ari kuita basa regumbeze gumbeze ndorofanira kudziisa munhu kwete mumwe munhu but vakaramba kutsvaka magumbezi ekuisa pamusoro ekutsvaga mamwe ekuwedzera vakati ah tine mwana umwe munhu watoda kushandisa panapa ende vanhu ava vana kutsvaga muzukuru wavo aiwa vakanotsvaga mutorwa why nokuti naivo vanotoziva kuti izvi hazvina kunaka izvi nokuti dai zvanga zvakanaka kuti wako mwana apinde mupalasi unotaura unotsvaga wako but vese vanoabhusa havashande nevana vavo vanoshandisa vana vevamwe vanhu munhu akavaka bhawa night club iye muridzi wenight club haaite pungwe anovakira vamwe ana baba kuti vasiye dzimba dzawo vanorarira ikoko kana kukanzi kubhawa kune vasikana variko kubhawa haambofa akati mwana wake musikana mwana wangu ndaane bhawa enda unofaisa bhawa rangu ahadi kutomboona mwana wake kubhawa rake but anoda kuona vana vevamwe vanhu ufunge ndokuoma mwoyo kwakaita munhu kana achironga profit yeupenyu hwake anofunga vana vako nemurume wako ndiye anovakirwa night club kunze anorarira ikoko kudziisa homwe yemumwe munhu yako ichitonhora ya ivava mamutaura nezvava evangelist muparinga apa yabva yanyatsondifungidza imwe semoni yandaiona nezuro haa i hope ndichadzidza zvakawanda nhasi semoni iyoyo yakanditendeutsa ende ndakanzwa tsitsi ende ndakadzidzawo zvakawanda saka ndozvandoda kuti pamuri papa mudzidzo zvakawanda yetaura nezvetopic yacho yanga yakanzi juda and tamar Tama akabereka naJudha. Baba vevana vakambenge vamuroora. Kureva kuti sometimes unoenda muzvidiki iwe uri suppose kuita zvakakura nokuti kuroorwa nevana vajudha wozopedzisira waroorwa najudha kureva kuti wanga uri meant for judha but waiwa nelevel yekuti waimboenda kuvana vacho tine vanhu vane capacity yekuita zvinhu zvakakura zvekuti ukamuona achiita chidiki unototi amana mafungiro esara but ndo zvaanongoita chete muupenyu satani zvaanoita tine vanhu vane capacity yekuita zvakakura but nokuti kune chakabatwa mulife yake anoswera achiita zvidiki but ukamutarisa maitiro aari kuita muzvidiki haiwani kubata ona ona andikunza zvisirauta eh. Msana kuti pandakanyatsonzwa ipapo hanzi zvinotooneka kuti unovhaira. Ehe. But chovhairisa cho chii? Hapana.
Zvinotooneka kuti unovhaira but zvekuvhairisa hasati zvapo. Iwe ausati wamunzwa munhu anotaura shoko rokuti zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu hazvisati zvafamba but ari kufanopromisa kudada kwacho saka denga manje haari jaidzi ngirozi dzinotoita meeting kuti kuti vanhu vasaite mudumbu pasava thank you guys for watching starlight creative multimedia please please please don't forget to subscribe comment like and share
guys don't forget to tune on the notification bell so that patinongobudisa chinyowani chinobva changoti mkinde ah, iyo wati page racho ndei kandabhoga yakanati aye wati twaze page ah, twaze youtube baba youtube channel as long as talent creative multimedia uchi baba chero ri page re